A ni saɣira pusi di nyɛla ninvuɣu so ŋun bɛ kpɛŋ ŋɔ so di yuri ka je ti ni di fiila zaŋ chaŋ yɛtɔɣa shɛŋa din ko gɔri gindi Dagbaŋ maa dɔm zuɣu dama shɛm ti ku wumla ka niriba pam ku tɔɣisira zaŋ chaŋ Fasigadam mini Mista Razak so ka bi tɔɣisira zaŋ chaŋ sokam hankali zaŋ chaŋ din polo amaa naayusi ka ti nyɛla pusi jii N tiɛhi niriba pirigili bi mi ka ni kadama Dagban bilichili nyɔ ka o yina savuligu eh, procedure a chaŋ ti guguligu internet zuɣu a nya ka di nyɛla Ghana ninvuɣu shɛba bin niŋdi eh, bini eh, bini afrobeat ni ŋɔ bi pirigili bɛni ŋuna nyɛ ninvuɣu so producer eh, a ku tooi kaani Ghana music industry producers eh, ka procedure ka o nuli bɛ n yina di zuɣu procedure nyɛla ninvuɣu so ŋun bɛ Iceland so Iceland ŋɔ a ti nyɛla ninvuɣu so ŋun yɛn diigi o hankali zaŋ chaŋ eh, dalili shɛli din tuhi na yiŋɔ maa nyɛla one of the biggest itis here in Iceland Arna di zuɣu ka o kana ni o ti sɔŋ here in Iceland ka bi bildi music industry maa di zuɣu eh, pusi ji nyɛla ŋun bɛ kpɛŋ ŋɔ ka ti nyɛ ti mo yɛn dila fiila ka ti deegi o gba hankali yɛtɔɣa shɛŋa din bɛ o ni so chɛ n tɛni ka ti nyɛ nya n nyɔ ŋɔ ni na ʒi kpɛŋ ŋɔ niŋdi kɔɔl ŋɔ so o yɛn naagi Very soon, ti mini o tindi fiila nya nya o ni mali shɛli ka o zaŋ zaŋ pahi ti. So, ti na ku bemi na.
Ahmed Adam dila fiila yaa ka yaa ni ban ni chaŋ zaŋ Dagbaŋ yila chaŋ ti paagi shɛli polo maa, ban daa bi tooi mɔri paari fansi gadamnim ni mɔri shɛm moo ka yi ni woi bihi ŋɔ maa bɛ kpaŋdi bɛ maŋ pam oo. So o ni yɛli lala eh that's fine so chaŋ ti pa zaŋ di maa tuhi o ni yɛli lala ah ka yi ni ban daa kpaŋdi bɛ maŋa amaa zuŋɔ bihi maa kpaŋdi bɛ maŋ gari ba. amaa suhukpahimbu puuni Dagbaŋ yila di bi chani katiŋa di bi chani dini di tulibu zaŋli chaŋ shɛli polo m mini o daa niŋ interview a tandali maa ka o kahigili ka ti ŋmahima ŋmahima ŋmahima ka yɛli kamaa di m bɛn ŋmaa ʒiri wuyaa la nyɛla sisaala paɣa wuyaa la n to chaŋ ti zani Canada n yili yila ka a kuli nyɛ silimiinsi noli n nyɛba yes Amir Adam yɛlli ka lan yɛli kamaa di eh, eh, eh, eh, I want to see you my father wula ka ti Ayisoba laa ka Ayisoba gba pa niŋda o zaŋla yila maa n-chani ka tiŋ maa o language o ni yɛri maa di kon ko mali kpɛhi sili ni sili ni ka niriba maa ka bi yuo that's fine ko naa ma n ŋɔna Dagbani na bi tooi niŋ lala eh n ku chaŋ ka ku nyɛla that paaki n yɛn kpe ka ku nyɛla that gbampiɛla yɛn taɣi deeli ka saɣiri lala a ti nya ka Dagbani chaŋ America to Dagbambi ban be America mali program ka invite o ka o kana nti zani yili tiba so clearly ti ni noo m-bala location taɣiya amaa a yi kpahindi viɛnyɛliŋga taɣiri shɛli bi taɣi ti ni noo m-bala hali shɛba ni tooi deeli pen drive gba n-chaŋ ti ŋmɛra ka wumda that is fine zuŋ o ti ni ʒiya time shɛli ŋɔ gba internet ʒiɛmani m-bala o ni tooi ku gbaai tim n-download li di ka binshɛɣu so ka o ni until ka lab naa ti niŋda ti ni tooi ʒini n-ŋme tunyɔɣu ka vuhi paai ti puuni ka yɛli din ŋuna alhamdulillah bira pilli ka di bi chaŋ shɛli o daa yɛli gba nahi bi daa nam ya ni bi zaŋ bi chɛm silimi tiŋa ka ŋun di nyɛla ti kɔni chaŋ ti diɛm daa ŋuna di ka ni nyɛmli so ti ni ku chaŋ Ahmed Adam ka o yɛli lala kili naa maa bihi ŋɔ ban kpaŋdi bi maŋ pam so gbilisim tibili yɛn nyɛla lala kukoli mu bifo ka chairman zaa nyɛ kpɛna ka ti wumli gbilisiya tibili. Ankara yoma yoma ŋɔ Dagbaŋ yila bi kaman ka so silimiintiŋbu wuhi ni a zaŋla Dagbaŋ yila chaŋ ni ba hali a chaŋ Ankara. Ankara kpe Dagban yila bi paai. N pɔla Naawuni zuɣu ka n tiri a lahabali maa. Ankara yoma yoma ŋɔ Dagban yila bi paagi. Noo Ankara n yin chɛ ka mini so ʒini n dali bɛ ti o ni yɛl a yɛtɔɣ shɛli ŋɔ. A ku tooi nya kaman ka TV shɛli ŋmɛra ka bɛ ti ŋmɛri Dagban ni yila. Noo a mi n ku nyɛla kurɔch nyin yɛli ma. Noo yaɣi mi n yɛli TV di sani TV station di ni.
Di ku pari Sagannim yɛn ŋmɛli ni Azaannim yɛn ŋmɛ. A ku tooi gariti Kumasi eh, Naagu zuɣu a yi tooi wum Dagbaŋ yila, Makaswe yila n-nyɛli boo, Gadam yila ŋɔ, Ŋun yila n-nyɛli ŋɔ, to nyimbiri nimaani nti nya nya ka mɔɣili ŋmɛrili maa bee Dagbana. Masta bɛ ti yɛn ni bini chani tooni yaa zuli ya shɛb dippinan nima.
Ka yɛn ni maŋ maŋli yaha.
Ka yɛn ni maŋ maŋa. Ok n pa nyaa yɛtɔɣa maa. Ka yɛn ni maŋ a yɛn ni maŋ maŋa cham silimiintiisi maa ti to ka a ti nya yaa Dagbaŋ maa yɛn n-deei n zuri doli li maa.

a yin sui mini puuli bɛni ka lala chɛmi ka yi ti kpa apart from naawuni zuɣu hali bɛ yɛli ni ti ti yɛli tabi yɛli maŋli so o yɛli ŋɔ I don't know hali n bi nyɛ paani maa ni ba di bɛni ka o yɛli ti ni gadam nima hali o puri falla which side nim zaa ni bi kpaŋdi bi maŋ pam ni gadam ni ba ni niŋ bi shɛm ban daa bi tooi niŋli and it is true ban pili maa naawuni zuɣu ka n yɛra maa ban kanna nyaaŋ ni yɛn niŋ bi shɛm bi bi yɛn niŋli dina o ni yɛli lala

Ama zuŋɔ ti nyɛ bini eh, temperature yila la. A ti yɛli o ni me eh, bini maa, wula ka bɛ booni yila maa yuli maa? Eh, patolonki ni eh, customer. A daa chaŋ ti yo dito dito di video. Even recently eh, Tanzanian zo maa yuli maa gba, Diamond o yuli maa, o, o, Diamond gba zaa video bini, ka maa concept bɛ zaŋ zaŋ niŋli. So, m bi understand why ka Gadam yɛli lala. And seriously, binsɔɣu n yɛli ŋɔ, di ŋmanila kamadi this time Gadam.

ka nyin ka o yɛli ti o, o yɛlimi ti, N kuli din baŋ ŋmaŋmaŋa biramuya bɛ o paai shɛli polo, ka yi gba kana ti deegi yi bi yi na chanimi. Kuliya ni o tumdi li chaŋ gari yi ni gbibi li chaŋ ti paai shɛli maa. That is all. Chɛ ka ti nya nya ti yi ni tooi nya Ahmed Mujahid Bello o response maa n-zaŋ ti the. Ban kpɛha Posigii ka zuŋɔ ka ti, Sokam kum yɛla Posigii,
ka a yi Dagbaŋ taŋkali naa.

Ti yɛn yɛli nanima a nyɛla salichi ka nyɛ Yaa Naa zaŋ kana Ghana music industry puuni. Piligu bɔ yi na tahina Iceland ŋɔ na? O Iceland maa n kamina ni n ti recordi eh, Edda eh, silmin paɣa n nyɛ o ka o niŋdi afrobeat. Okay. Eh, o ko n kuli nya silmin paɣa ŋun niŋdi afrobeat Europe bee in the world. Okay. Eh, di zuɣu n yila I- eh, Finland na ŋuni n

Daŋsigili.
Daŋsigili jina nim maa pirigili nyina naŋli. N taali nyɛ dini. Wow.
N taali nyɛ dini nyɛla Lil K.
Ok. Yes, Lil K. So a mini a mini bɛ siiri na yisa ŋɔ ŋɔ a yi bi to n niŋ yila. Zuŋ a daba shɛŋa ti zaa kula wum social media maa zuɣu yili bi upcoming nim ŋɔ maa Fasikadamsi mini

Bɛ ni gbibi li shɛm maa, kaman bɛ emotions n-kpe yɛtɔɣa maa ni, di zuɣu ka bɛ yɛri shɛli maa. Amaa all that aside maa, yɛlimaŋli ka o kuli yɛra. So n-nya ka Fasikadam reply li. O ni reply li shɛm maa, kpuɣi li nimaani, is it mature bee diri bi tu no? Because to me, ma understand ni kadama Mister Razak ni ni daa be a, bɛ time maa.

Poor din chani shɛba maa ankaranima ban yɛn wumli nyɛla Dagbamba Ashaamanima ban yɛn wumli Dagbamba Kumasi ban yɛn wumli Dagbamba amaa a ni kpuɣi Stonebwoy Shatta Wale Sarkodie mhm. King Promise mhm. mini ban kpalim maa bɛ yilanima maa di yoo Ghana sokam wumdi li mi di zuɣu Mister Razak point maa ŋuna deedee nyɛli. Deedee kul nyɛli. So ti lihi pumpɔɣu yɛtɔɣa shɛli Dagbaŋ music industry ŋɔ maa, the point is di bi chani luɣ shɛli polo. As music producer ka a nyɛ ninvuɣ so ŋun deegi asalichi bee anam di puuni. Bɛ zaa ha bɛ yɛtɔɣa ŋɔ maa ti bɔri ni northern part maa especially bɛ gba bihi na beni ka na woo ni zaɣ kura ŋɔ maa a hankali puuni So dini ka bɛ naan tooi doli li ka yila maa ka ti gba dira di chaŋ ka n-tiŋa? Ok, ka n ti a misali.
A nya fansi gadan mini saha kudi ya yila maa. Ŋun daa makɛtil o bee ŋun daa makɛt o nyɛla Faisal. Ok.
Sultan Music. Ok.
Ŋun daa makɛt yila maa. Ok. Ka di kpɛna
Accra. Ok. Ka sokam ka fansi gadan tooi wiini awards shɛŋa. Wow, ok.
Aside that, o yila dini ka ankara bi gbubili kaman fansi gadam yila m-bɔŋɔ.
You have a point there. Apart from live music ma konko. A nya ya.
Dozo Dagban yila maa di market n-nyɛli. Hmm. A nya eh, Makasio o mini mhm. Mugis yila maa. Di daa kpɛna Accra because combination maa. Ni biɛni maa zuɣu.
Pidgin mini Dagbanli maa. Di mini market maa.
Din daa chaŋ ti Wakaso n-daa

TV station din nyɛ din Dagban yila maa din din chan shɛli polo. Guy ŋɔ a ni nyɛ ninvuɣu so ŋun niŋ zaɣ kurili yuli maa puuni ŋɔ maa a mi a naan tooi naan tooi wumdi Ras Chacha. Ras Chacha. Ka n play your one of music ka nyɛ nya.

Biɛhigu ku niŋɔla yolaa hali ka o doo shee ni o binshɛɣukam zaaha. Ni yi na ni sɛniri vidiyonim maa shɛli ka a nya li, ka o reach up to me ni kadama na n-yuusi ma, wula ka n ni tooi niŋ bee ka ti ni tooi yɛli ka mi gba zaa ninvuɣ shɛb bɛn mi gba zaa ni tooi push o? Hali di nyɛla ni kadama bɛ naan tooi doli so shɛli, n ni tooi help o ni hali ka o kuli nyɛ duu zaɣ yiŋga. in the northern region wara nya ninvuɣ so ŋun pili pam hali ka mi zarazaaknim binyɛra ŋɔ zaa na bi kana zuŋɔ o be pain puuni pam m pa shɛli ti ni kuli nyɛla opportunity ŋɔ maa n ni yɛl a li ŋɔ m pa shɛli ni yi zaŋ o vidiyonim maa ni o ni sɛni o yilanim shɛŋa zaŋ zaŋ ta ka a ti nya nya I mean new artist nim maa ni old artist maa wula ka ti ni tooi doli n ni tooi raise fund shɛli din yɛn chɛ ka sɔhi biɛɣuni ti ban be outside countries ni ŋɔ maa gba Ti ti nya ka ti brada needira ka ti ni tooi help so sha la ni a ni saɣira yɛtɔɣa bɔɣa mali ni a zaŋ zaŋ yɛli upcoming artists mini old artists ti Dagbaŋ ba
ka ti feesi kamɔnsi ŋɔ maa. Well, di yɛn yɛli shɛli maa a ni niŋdi yila marketing maa di nyɛla must a marketi a yila viɛnyɛliŋga. Ka bɛ ban be Ghana zaa, Tunzu ni Rabin Dagbamba mini sokam ka bɛ wumdi a yila. Secondly, yilanim maa ti niŋdi li ti di mali ti situation n-kpɛri kpɛri di puuni n-kpɛri kpɛri li kaman so yɛn yɛli binshɛɣu ka ti kpuɣi li kaman o ni yɛli shɛm maa dee di di tu ni o yɛli la ayi. Thirdly, ti suhuyubu kamani ti yɛn nyu dam sigaar di zaa paaya di zaa haraamu n-nyɛli a gba laa dila maa a ni niŋdi li gba di simsimi a main di niŋ sitriit ka niŋdi lala yila maa amaa a ni zaŋ lala nɛma maa n-kpe tɛn yiɛs bee tuwɛnti yiɛs awutkam maa di bi yɛn niŋ guud I'm pleading to everyone to support us Chacha. Mm-hmm. Uh, o situation maa ŋuna uh, ti zaaha ti nyɛla mm-hmm. uh, ti zaaha ti la uh, ban uh, uh, ban yɛn sɔfa uh, uh, test okay. din be duniya okay. so din paara as Chacha maa mm-hmm. din solo ti support me okay. ne yɛn yɛli su okay.
okay. okay.